sisi dadi kuti vativhurirewo nemunamato sisi dadi vapo here paline

Mwari tinokutendai munguva yezuva ranhasi yamatisanganisa sevana wenyu mukarenda yatakazvigadzirira sewanhu asi yamakaropafadza imimi kuti every sunday tinosangana nenguva dzahwani masikati ega ega tikunamatai nekukurumbidzai mwari vana wenyu taungana kuunganira zita renyu imi jesu tinoda kukutendai mwari nemukana uno wamatipa mukana zvakare wekuti tiswedere pedyo pedyo nemuchinjikwa wenyu Tinokutendai Mwari nokuti ndimi munokudzwa mukati meupenyu hwedu. Nguva dzese apo tinosangana sevana wenyu tinonzwa imi mweya wenyu mutsvene uchitisimbisa kunyangwe mumatambudziko enyika ino. Pese Mwari patinosheedzera zita renyu tinonzwa simba risiri redu nokuti munotisimbisa nguva dzese. Zvino tagadzirira Mwari tamirira wana wenyu kuti ndimi Jesu taurai zvomunoda mukati meupenyu hwedu Mwari. tinosimudza kunyange neuyo achamira pachikomo achitaura shoko benyu shoko rinobva kwamuri mwari taramba kukunamatai zvekujairira taramba kukunamatai zvetradition taramba kukunamatai zvekungoti zvokungoti zvingoendawo zvakandodaro tinoda kukunamatai mumweya nemuzvokwadi masikatano mwari zvino tinoda kukutendai tichisimudzawo zvakare kunyange nemutungamiriri wedu wesevhisi ino imwai mwandi variitirewo zvakanaka mwari vapirurireyo kunyange newisdom inobva pamusoro pechigaro chenyu mwari tinangokutendai kunyange nevhiki rapfuura vhiki ramakatichengetedza mwari mukatibvisa mumatambudziko akasiyana siyana zvikuru sei takatarisana nedenda recovid-19 baba makatichengeta mwari tongokutendai nokuti haisi maski ano inotichengeta jesu nokuti haisi social distance inotichengeta nokuti haisi hand hygiene inotichengeta ndimi jesu ndimi jesu hand hygiene yedu ndimi jesu mwiri maski yedu isingambo expire imi jesu social distancing yedu baba tinotoda ngokutenda iwo mwari neruchengetedzo kuvhikira pfuure irori zvakare baba tinosimudza kunyange nevari kuchema tango kutendai jesu nokuti muri munyaradzi mukuru kune vakasasikirwawo zvakare nevadikani vavo mwari vakaita sana baba chipipa vatinonamata navo vakarasikirwa nemukoma wavo kuzimbabwe Tinongokutendai imimi Jesu Munyaradzi. Tanga tari kunzwa vari kutiudza kuti basa rakafamba zvakanaka. Tinotenda, tinotenda, tinotenda Mwari. Kunyangwe tiri munguva dzekuchema imimi Jesu munotinyaradza. Tinokutendai kunyangwe neubasa hukuru hwamakabata zuro musevhisi yaBaba Leo Masenda. Makatungamira mega sevhisi iyi Mwari mukatiitira zvese zvaifanira kuti zviitwe. tinongonamata baba kunyangwe nebasa riri pamberi apo zvichazonzi zvinozoitwa transition over to zimbabwe baba fambai nevari kuzofamba kuenda kuzimbabwe gadzirirai baba kunyangwe nekuzimbabwe ikoko kuti panozoungana hama neshamwari rufu irori baba ngaridzosere vanhu pamuchinjiko wenyu bhaibheri rinotaura kuti pakuproma mose aisai akaona bawe tinongokutendai mwari nokuti parufu rwababa leo masenda kune vazhinji vakaonawo jesu kupfurikidza nerufu remuranda wenyu baba tinonamatira kunyange nemudzimai wake rena masenda mwari musimbisei nekumushingisa baba murwendo rwuri pamberi rweupenyu mwari mazviita mwari kune vamakakomborerawo zvakare mukati mevhiki rino tinonamata nekutenda zvikomborero zvese zvamakatigamuchidza baba kune vazhinji vamwe vakagraduata tinongonamata nekukutendai baba nokuti makati tidzokere kwamuri kuzotenda mazviita mwari kunyange nerivaivo yanga iri pamberi pedu makatiitira zvakanaka tikakuonai jesu muchiburuka pachigaro chenyu muchigara mukati meupenyu hwewanhu muchizadza mukati meupenyu hwewanhu makatiitira zvakanaka mwari chechi yedu mwari chechi yedu baba tinongoisimudza pamusoro pezita rajesu tinomwaya ropa rajesu pachechi sekutaura kwakaitwa neshoko tinotarisa panemi mwari tinotarisa panemi jesu nokuti avo vese vanotarisa panemi hakuna wakambopondera kana kurasika imimi jesu muchagaidza mega chete taramba kuteerera zvinotaurwa nevanhu taramba kuteerera zvinotaurwa nevamwe tinoramba takatarisa pamuchinjiko wenyu jesu tinorasa tinosasa ropa rajesu pachechi yenyu mazvida baba mwene umwe ajoina mangwanani ano masikatano muitirewo zvakanaka tinoda kuti mwari mwene umwe agowanawo testimoni yake kuti ndinokuzivai jesu makasangana nemi ndo zvatiri kunamatira musevhisi tinochipfurirei mberi isu vana wenyu tichiteera mumashure takunamatei baba nokukutendai muzita nemuropa rajesu titi amen amen amen baba wedu muri kudenga zita renyu ngariwe tsvene umambo hwenyu ngausvike kuda kwenyu ngakuitwe pasi pekudenga tipei nhasi kudya kumisi yese mutisunungurawo zvakaipa zvedu sezvo tinosunungurwa neta zvakaipa kunesu musatitungamidze muchirunzirwa asi mutiponese kubva mune zvakaipa nekuti umambo ndehwenyu, nemasimba, nerutunhidzo, nekusingapere. Chechi yaMwari tinoti amen and amen and amen. Back to you, Mai Mwandi Mazvita. Mazvita, Mazvita, Baba Mdiki nemunamato. Uh, Bible reading yedu masikati ano tichaiwana kuna Hebrews 12 verse 14 uh, ichiti ndichatanga kuverenga pursue peace with all, with all people and holiness without which no with, without which no one will see the lord uh, mwari vakomborere kuverenga kweshoko ravo nekuti idzvene uh, mfundisi uh, reverend uh, jonasi ndichikukwazisai nemuzita rajesu amen ndichibva ndatongokusiyirai nguva
Tinotenda Mwari nekutungamirirwa kwakanaka, tinotenda Mwari nemunamato, tinotenda Mwari nekuita urongwa hwakaita sehuno hwekuti tinosangana panguva imwe neimwe musondo wega wega tichigoverana soko raMwari tichibetsereka. Uh, ndoziva kuti program yedu nhasi yati pidiguke asi dzimwe nguva zvinoitawo zvakanaka izvozvo kuitira vaya vanoti hatidi kunzwa panoimbwa hatidi kuita munamato yekutanga toda kuzongopinda pashoko nhasi vanosvika shoko rapfuura taakuita mauchapupu nezvimwe kuitira kuti tigone kubatirana next time but all the same time i want to thank god nekutungamirirwa kwakanaka mwari akukomborerei zvikuru uh, nekutitungamirira kusvika pano regai ndiverenge soko ramwari uh, ndichibva ndangopinda straight on top of scripture yataverengerwa regai ndiverenge kuna madzimambo echipiri chapter number 6 madzimambo echipiri chapter number 6 ndichaverenga kubva pavhesi number 17 madzimambo echipiri maybe regai nditangire pavhesi number 16 and he said do not be afraid for those who are with us are more than those that are with them then elisha prayed and said o oh lord please open the eyes of this young man that he may see

God pointing us kunyaya imwe chete takatarisa pana Jesu looking unto Jesus I, I still remember shoko rakabva kuna Reverend Rusina Modzi I still remember nguva yatakanga tiinayo nezuro and all the other message that came through that were so challenging so empowering so encouraging and moving us forward asi ndoda kuti tichipedza revival ino musi wesvondo uno It's the end of the revival, but it's not the end of the exciting journey. It's not the end of our efforts to continue looking at Jesus. Hatisi kupera kutarisa pana Jesu nekuti revival yapera, but we are going to keep on looking at Jesus. This is just a foundation. Iyi yanga ingori chete launch pad iri kuti pakuramba takatarisa pana Jesu. Now, pataverenga soko raMwari tiri kusangana nemuprofita anonzi Elijah. muprofita elisha tasangana naye ari mune rimwe guta raakanga ari aine muranda wake zvanzi vakanga vachizama kuita zvezvavanogona kuti vabate kana kumbunyikidza elisha nokuda kwevhangeri raaiparidza kana nokuda kwemwari kwamwari waaimirira bhaibheri rinotaura richiti pachapta ya6 apa vakasanganikwa navo vana elisha vari pane imwe imba guta ndokukomberedzwa bhaibheri rinotaura richiti muranda waelisha ndiye anotanga kubuda mumba mangwanani ngwanani elisha asati abuda hanzi muranda anobuda panze ndopaanocheuka kurudyi kuruboshwe akaona makoma akati svisva kuzara nevarwi vehondo vanga vaine machariots vanga vaine mabhiza vanga vakatakura zvombo vakapakatira paakacheuka achitarisa rechirungu rinoti akati alas my lord for we are surrounded and there is no way out achitarisa namaziso ake akaona vakakomberedzwa and bhaibheri rinotaura kuti factually murume uyo haana kuona madzerero aa ah, ah. anga asiri kuona these were not hallucinations no it was a fact on the ground that vanga vakakomberedzwa it was a fact on the ground that they had no way to run to it was a fact on the ground that the armies that were around them were so powerful, they had chariots and horses waiting to pounce on them at the closest opportunity that was given. But so Sokurama rinotaura chiti panguva yakadaro muranda waelisha aona zvakanaka i want to establish this point haana kutadza kuona mukomana

nditori pataiti hakuna zvo zvokumbofungidzira zvokuti taiti ndiri kuita yekurota kana kuti itaiti yandiri kuita yekufungidzira kana kuti itaiti yandiri kuita yekuti pamwe ndiri kuimajina kana kuti pane pandaverenga mubhuku no this will be a real tight situation and maybe you are listening to us this whole two weeks 14 days dzese dzapera idzi uchiti but muri kuti nditarise pana jesu muri kuedza kuti chii because right around me right now i have a real difficult situation

because at times zvinoparidzika nekuzozviisa pareal application unoona zvichitadza they don't tarry the, they are not in tandem hazvibatani zvinhu zvacho ukazama kuzvibatanidza here is a situation muranda waelisha ane munhu wamwari i want you to establish this murume waainaye uyu haasi murume nje he is a man of god anointed to do signs miracles and wonders a man known to be a, a, a, recipient of a double portion of the anointing that was on Elijah. This man akaona ngirozi dzichiuya, akaona vatumwa vachiburuka. He has seen things that many people have not access to see. murume uyu akaona ngoro yemoto varume akaona ngoro yemoto ichipatsanura elisha neelija nevanhu akaona gungwa i mean the, the river of jordan richipatwa into two

kubvutwa kwevatsvene kubva panyika vachienda kunyika yemweya vasina pavafa elisha i mean elijah and enoch are in their own class of pastoral entities ava vanhu ava vakafamba namwari nemutoo hatienzanise erija najonasi zve hatienzanise erija nesu newe nekuti varume ava vakafamba namwari kusvika mwari aita vekuchiva kuti handitodi kuona neguva ravo they will be no dust unto dust and ashes unto ashes for them they will be translated from the kingdom of life in the natural into the super now murume akadaro ndiye anga akapa elisha double portion murume ane double portion uyu ndiye watiri kusangana naye pano ari pakati pemba yakatenderedzwa which means muranda waelisha he was blessed to be under such a man of god in fact ndinopfunga mupfungwa dzangu kuti muranda waelisha aifamba achiudza vanhu kuti aiwaka aiwaka muri kutaura zvaelija isusu tine double portion yezvakanga zviri pana elija isu ndisu tinotaura mapere lifestyle yaelisha aita akazvifunga akapopota vafanha vamwe vamuti nyamhanza kwira nyamhanza dzika bhaibheri rinoti mapere anoapiya from norway thats the kind of anointing that was on elisha mapere anoapiya from norway and they come and tear these boys into pieces this great man of god but mukukura kwezodzo rake iko anokomberedza

true. There's coming a time in our lives when you look around yourself and you see you are surrounded. Hey, eh, my God, my God. Zvanzi akatarisa akaona vakakomberedzwa. Ndoda kutaura nevakakomberedzwa. Pamwe wakakomberedzwa nevanhu vari kukushora. Pamwe wakakomberedzwa nevanhu vari kukuzvidza. Pamwe wakakomberedzwa nevanhu vari kutaura kusaroorwa kwako. Pamwe wakakomberedzwa nevanhu vane mashoko ari kukuita pull down. Maybe inhamo chaiyo yakakukomberedza. You have tried this and you have tried that. You have been there and you have been here, but nothing is adding up. Money is not coming together. Jobs opportunities are not opening up. People are running away from you. I want you to know, Elijah Piper rinotaura richidaro zvanzi murume anonzi Dhavhidha akati abva kuhondo achifara achipembera vakasvika paziklak vakaona ziklak yaparara vakaona vakadzi vatorwa vakaona dzimba dzapiswa maybe you are at the time where your ziklak is on fire where your people and your golden opportunity has taken up where the enemy is capturing everything chavabata ende patiri kutaura takatarisa kuna jesu ri kuti munorevei kuni ndotaridza kuna jesu seko hamusi kuona here mabvirira my ziklag is on fire I am a surrounded man. I have nothing around me that is surviving. Chandabata chese chiri kubvutwa. Satan akaita kudzvondorera maziso to make sure that whatever I think like a golden opportunity, he's taking it away from my monditi nditarise pana ndotarisa sei pana Jesu. Ndanjitaura nomwe munhu nezuro ndikati Peter anogara achitukirwa dzisiri dzake. peter anogara achitukirwa nedzimwe dzatofanira kumunyararira vanhu vanoti peter anga ane dzungu maningi akabva asiya kutarisa pana jesu akabva atanga kunyura mumvura kusvika jesu azomubatsira veduwe kutarisa pana jesu kuri izi kana pasina mafungu kuri izi kana uchifamba pawakagara uchifamba mazuva ese musanetsane napeter ndapa ari kufamba anoziva pachifamba bhoti kwete tsoka uye paari kufamba paanonyudza sekunzwisisa kwake ndaakamboona vamwe vachinyura peter ane experience yekuti mvura haifambiwe saka kana yaakuda kumunyudza munzwireiwo ngoni exercise grace with peter because this is the reality the reality is number one mvura inonyudza the reality is number two pamvura hapafambwe the reality number three is peter hana waakamboona achitozviripita jeswe zvekufamba pamusoro pemvura saka itori shura kuona munhu achiti dhana dhana pamusoro pemvura chiregererai peter number four mhepo yacho haisi normal bhaibheri rinoti mwari akatumira a boisterous spirit a boisterous wind word rekuti boisterous rinotransferwa muchishona richinzi mhepo mupengo in other words an insane kind of storm mhepo sascam mhepo isina kunyatsokwana mhepo isina reasoning ino eh, ameno mwari kwaanodzitora mhepo dzemutoo iwoyo nekuti ukaverenga kuna jona futi bhaibheri rinotaura kuti mwari akatumira mhepo inopenga ndo yakatumirwa jona it is this insane sascam wind amheno pamwe ndini ndega ndinoda kungobatsira umwe munhu nhasi pamwe unenge woinini unosangana nemhepo dzinopenga idzi mastupid mhepo aya ekuti wakavarairwa anongotanga kudzura zvinhu zvisina musoro zvinhu zvongomuwanduka zvichienda but heino nyaya inondifadza memba yakabuda panze yakaona hondo elisha akadzikama akati baba vhurai meso yemufana nekuti vari kurutivi rwedu vazhinji kune vari kurwa nesu or oh, i want you to know their levels of sight ukatarisa jesu uri pasight level yenhamo yematambudziko yefacts yereality ucharegera kutarisa jesu can i talk to somebody

ucharegera kutarisa jesu but i want you to lift up your eyes may god open up your eyes that you will look at this environment wakatarisa pana jesu nemaziso okutenda oh my god my god ndauya kuzodenha vamwe baba simudzai maziso ekutenda mama simudzai maziso ekutenda ishuwa hazvina kumira mushe ishuwa covid iriko ishuwa mabasa ari kupera ishuwa mari hapana ishuwa varoyi variko ishuwa vakakuvenga ishuwa vari kukureva ishuwa havakude ichokwadi chiremba akataura akati waane gomarara ichokwadi skani yakabudisa maresults ikati ndo chirwere chawanacho ukaramba wakatarisa palevhel iyoyi uchabvisa meso ako pana jesu asi anonamata elisha baba svinudzai meso akaone ndiwo munamato wangu nhasi mwari ngaasvinudze meso ako uone mwari ngaasvinudze meso ako uone because there is the truth at this level and there is a higher truth at another level the facts of life submit to the facts of a higher truth in the spirit realm ndosaka inini newe mwana wama yangu hanzi elisha akangoti baba musvinudzei meso mm. ndiri kuda kuti patiri kutarisa kuna jesu usatarisa nemaziso ayo anopfeka magirazi ungangwa usatarisa nemaziso ayo anogezwa kumeso mabori kungangwa usatarisa nemaziso ayo anoti akapindwa neumhuti anovava usatarisa nemaziso ayo anokotsira tarisa nemamwe maziso omukati that the spiritual eyes of your understanding may be enlightened ndokunyora kwapauro kuna vafiripi zvanzi kuti meso edu omweya okunzwisisa asvinudzwe atarise pana Jesu atarise with an eye of faith Hebrews chapter number 11 from verse number 1 to the last verse it enumerates the order of these great men and women of God vasina kuona nepanyama vakaona nemumweya vakaona nekutenda ndoda kudenha rimwe jaya By faith, your situation can be solved. By faith, your scenario can change. By faith, your environment is not terminal. usatenda shoko ravanhu hanzi angopedza kunamata elisha anongedzera kuti mfana meso aone hanzi bhaibheri rinoti mwari vakavhura meso emukomana oh mwari paunited methodist tivhureiwo meso kana paakuita bope paakuita mutauro paakuita hondo vhuraiwo meso edu tione vari kurutivi rwedu vhuraiwo meso edu tione vakamira nesu kana mwana arwara baba vhuraiwo meso edu tione ari kurutivi rwedu kana mwana atambudzwa kuchikoro vhuraiwo meso edu tione rutendo rwedu ruchiona mwari kuti ndione jesu kuti ndione jesu regai ndiise chinhu ichi ukatarisa varanda vevaruma elija aiva nemuranda muranda wake akaenda naye pamusoro pegomo rekameri mind camel chapter, first kings chapter number 18 and 19 vaenda pamount camero Elijah anotora musoro wake oisa pakati pemakumbo. Bible wrote, and he travailed in prayer, and then he sent muranda wake kuti enda anotarisa mudenga uone kana kune chiriko achinamatira mvura hanzi muranda anoenda kekutanga anoona kusina chinhu anoenda kechipiri anoona kusina chinhu anoenda kechitatu anoona kusina chinhu anoenda kechis kechishanu anoona kusina chinhu anoenda kechitanhatu anoona kusvika kechiseven ndo paanoti tarira ndinoona shongo yegore rinenge chikumbato chechipakera chomunhu I want you to know at times it takes going back again and again at looking at Jesus. Maybe the first time you're trying to look at Jesus, you will see things as ordinary and the same as they were. Don't give up hope. Muranda wa Elijah akadzokera. Muranda wa Elijah mina akadzokera. I want you to know that when you don't see light, don't give up, my brother. So norinori pamwe mindiro yauri kuda tapedza 14 days the revival you may not see it but don't give up muranda waelijah anodzokerazve inzwa shoko ramwari kwauri nhasi dzokera kunotarisa nerutendo ndati wakaona zvisiri kufamba go back again and watch that environment by faith i know mari haina kubatika i know benga risati raaprova loan i know mortgage yemba haina kubuda i know hausati waclosa dhiri riyeye but i want you to stop quitting and look back in that environment by faith and say yes right now i refuse to be judged nezvandiri kuona ndoda kuona nerutendo ndoda kuona nerutendo uyu mfana wataverenga kuna madzimambo uyu hanzi akati pekutanga ayagavadosara iwe uri mwana wamai vangu iwewe usamiswa nezvinoonekwa akatumwa netsvimbo yaelisha kuti anomutsa muramwana weshirikadzi nekuti aiona zviri panyama tsvimbo iyo yakaramba kunomushandira ndava haishande nevanoona zviri panyama tsvimbo inomirira muchinjikwa muchinjikwa haushande kana uchishanda pasina rutendo nekuti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza mwari nekuti vanouya kuna mwari vanofanira kutenda kuti ariko uye anovapa mubayiro yavo

Hold on to your faith. Even if it means you have to wake up and cry yourself in the middle of the night. Hold on to your faith. Even if it means you have to drive in sorts of chierera. Kuenda kubasa rausiri kusapotwa. Kuenda kubasa rausiri kufarira. But hold on by faith. Drive on that journey and tell yourself nekutenda. Mwari achapindura munamato wangu. ndinoona rimwe zuva mwari achandinzwa ndinoona rimwe zuva mwari achandinyaradza see christ at another level a level of faith amene wandiri kutaura naye nhasi ndati misodzi yako iyo iri kungoda kuti uchinje level rekuona don't watch things on the physical anymore watch things in the spirit realm by faith that's my message to you today i want you to know akangonzi svinurai meso akaoma I'm praying for you that God will open your eyes. Message dzese dzatakanzwa from day number one. Rega kudzinzwa nenzeve idzi. Rega kudziona nemeso aya. May your spiritual ears and your spiritual eyes be open. kuti kubva nhasi kuti ndaona zvavakataura paya ndazoona zvakaparidzwa navarusina mhodzi paya ndanzwisisa zvakaparidzwa nachirai paya ndabata zvakarehwa navagasa paya you start having a revelation because your eyes are seeing it another dimension i don't want you to quit

inini ndigoswedera kwamuri ranhasi rinoti nekutenda kuona beyond the levels uri kuona vamwe hanzi akazoti elisha apedza hanzi vafiristiya ndopavanoburuka vasiria kuuya vachifunga kuti vangamubate anonamata munamato wandoda anoti baba strike them with blindness

vauye pamapango vashaya adiresi vauye pamapango usiku nezvikwambo zvishaya adiresi you will not be found because blindness is going to blind them away from seeing you and attacking your life your dimension is now an invisible dimension you are taking it higher

maita henyu neshoko rauya kwatiri panguva dzakafanira maita henyu neshoko rekusimbisa shoko ratisimbisa shoko ratisimudzira shoko ratinyaradza shoko ratipukuta misodzi shoko ratitetora to another level thank you pastor jonas thank you pastor jonas hanzi o oh, shoko iri shoko iri maita henyu jehovha maita yenyu maita yenyu maita yenyu maita yenyu hanzi ramba hanzi zvinooma zvinombooma zvinomborwadza asi ita maziso emweya maziso emweya namatira maziso emweya maziso akazara nerutendo maziso ekuti urambe wakatarisa erutendo wakatarisa pana jesu wakatarisa chete zvirwadze zviome mazita ma, ma, maziso mwari tibatsirei tibatsireiwo nema iwo maziso iwaya ekuti baba erutendo ekuti tarwadziwa tingotarisa kwamuri just looking unto you jesus maita henyu maita henyu pane ino nguva ndakusiyira mfundisi mfundisi um, mai nyakato vangotitenderawo shoko
wow toda kutenda mwari masikati anaya nepatasvitswa ndosaka vanhu vakazoimba kuti ebeneza the lord has taken me this far apa ndo patasvitswa apa kubva musi wekutanga kusvika nhasi uno uyu tazosiyiwa taapekuti manje lord help me give me some eyes to see what other people cannot see ndipeiwo maziso ekuona zvisionekwi nevamwe Tichitanga gore takanga tiine nyaya yekuti tichaona zvatisati tamboona, tichanzwa zvatisina kumbonzwa, tichaitirwa zvatisina kumbofunga. Nobody knew kuti tichava nenguva yakadai ye two weeks. Hapana akaziva kuti tichaparidzirwa shoko rakadai kubva musi wa 18 kusvika nhasuro. Hapana akaziva zvanga zviri muprogram but God knew it. Patava kupedzisira sangano rino ratapiwa irori rava kuti open my eyes to see what other people cannot see. munamato wangu wamasikatana kuti mwari ndibatsirei iwewe neni tibatsirwe kuona zvisionekwi nevamwe zvinokuita unge uri une musoro usiri kuita zvakanaka kutaura vanhu kuti chingoenda unomirira ikoko kune vanhu vakatitenderedza takadzidza musi wekutanga kuti kune gore guru revakatitenderedza tikanzwisisa kuti vanga vakaita sei vanhu vanga vakatitenderedza ava tikapiwa nenhoroondo nebackground yavo but nhasi uno tapedzisirwa kuchinzi kune wakatitenderedza wasingaoneka vaya vaya vakaonekwa vana david vakaonekwa wana abrahamu wakaonekwa wana daniel wakaonekwa wanaani wana abhinada wese watakaverenga kuna hebrews chapter 11 vakaonekwa nevanhu Wakatipa example yekuti we can suffer like iwo but wakatsunga kusvikira pakuguma. Tapedzisirwa manje yadunga munhu. Elasha achiti ari kwatiri mukuru kupfuura asingaoneki. If people we had known kuti ari kwandiri akanditenderedza. People they don't know kuti akakutenderedza ndiwa nani. Wanhu wakangozoona gomo rakazara but vamwe havana kuzviona. Mwari atibatsire Zimbabwe All Saints. kuti tizive kuti tine vakatitenderedza vasingaonekwi but zvakuda kuti iwewe neni tisimudze maziso edu tione zvisionekwi nevamwe kuita kuti vamwe vachaona this way iwe une uchiona maonero ehumwari vamwe vachaona this way iwe uchaona maonero ehumwari chikonzero wei maziso edu avhurwa munamato wangu kuti mwari ndavavhure maziso aya tione zvisionekwi nevamwe and we stick to that don't be shaken don't be moved don't quit kutaura kwemunhu wamwari toda kutenda mwari neshoko remasikatano taitirwa zvakanaka chokwadi tina mwari anoti takomberedzwa nezvakawanda ndisati ndanamata regai ndikutaurirewo zvakandikomberedza mumazuva iwaya tanga tiri kufamba musi wa 18 ndakaenda kubasa ndikanzwa kuti wandava ndichishanda nawo pana nene ziri pane iri kupindira vandava ndichishanda nawo wakabatwa covid ndobva zvanzi endai pakwarantine kudenga kuna mwari nyika inoyi panoverengerwa waya waya vanonzi taane four million yevanhu vakabatwa wakatestwa ini ndiri mumwe wacho tapedza kudaro zvimazuva zvafamba hata mukoma maingoti something is not right regai ndimbonoonekwa pfungwa yako inenge yakutaurira ndobva ndaenda ndobva ndanonzi uri positive kudenga kuna mwari kudenga kuna mwari mungadai muri kutondoerengerwa pakati pevakafa handisini ndega ndine vanhu vazhinji vari mugroup imomo vane matestimony the same testimony yandiri kutaura yekubatwa covid but chinoshamisa ka ndechekuti unobatwa covid usingarwari vamwe vari kurwara iwe unobatwa covid otofamba kutofamba the whole two weeks dzakapera tiri mukwarandaini tichiita sei but kudenga kuna mwari patakazopedza marufa achizouya ndandagonawo kubuda ndichiita sei kudenga kuna mwari vanotirwira ndiri kutaura testimony yezvakaitwa namwari uyu wanoona anoona zvisingaone madoctors ari kuti covid iriko mumwiri mune covid jesu woti aiwa iyi ndakarapa neropa rajesu nekuti hazvionekwi nenyama yevanhu handisini ndega tine vazhinji vari pagurupu apa vane testimony imwe imwe cheteyo tiri kutozivana but ndatini handinganyarari zvakaitwa namwari handinganyarari zvakaitwa najehovha ndingadai ndiri kuerengerwa pakati pevafi ndingadai ndiri kuerengerwa muamerica makafa nhingi nanhingi nanhingi nanhingi but mwari vakandirwira kana akarwira zvakaita elasha kuti wari kwatiri wakawanda ndiri mumwe akarwirwawo nenyasha ndiri mumwe akarwirwawo i could have been dead by now but kudenga kuna mwari kune wakamira neni pamunamato kune wakagomerawo neni pamunamato kune wakatsanya wanzwa nyaya iyi o oh, ndoda kukutendai masikati ano nekuti ndakaona ukurwa mwari kune wakanamata wachigomera wachigomera i cannot name by names but ndoda kukutendai kuti makamira neni panguva iyoyo the whole month ndichigungushika nebasa rikabva rapera nei nei nei but jesu haana kupera ndosaka tiri pano nhasi kutotangawo basa uku kudenga kuna mwari regai ndinamate ndikurudzire mumwe munhu zvataurwa nemuparidzi izvi kuti tine vari kwatiri vanotirwira chokwadi tinawo you have your own testimony tichivhara session ine ndinodaira leleader pawatapa zviziso vanogona kumboti wairi vatatu watipe matestimony of what happened inini sangano iri randisiya pane imwe level inini sangano iri randisiya pane chimwe chinano ndapuruvha kubata kwamwari I went through my issues, whatever, whatever, but God is God and He remains God. Regai tinamata, titende Mwari, asvinudze maziso edu, uone zvisionekwi nevamwe, utonzwa nenzeve dzako kuti Mwari vanoti kudii. Ngatikotamisa zviso zvedu tinamate. Kuna baba ava vakatendeka ava tinovadawa. Tinokunamatai baba, tinokurumbidzai manheru masikati ano. tinopa zvitendo zvemwoyo nekuti matiitira zvakanaka tinokutendai baba nepurogiramu yamamakatigadzirira iyi tinokutendai baba patakatanga basa iri rekuti tarisa pana jesu tarisa fix your eyes unto the lord mukati takakomberedzwa nevanhu vakapfuura nezviri kuitikawo matiri mukatipa vanhu waiparidza kunge wari kuona upenyu hwemunhu dai dzaiva mhosva ndosaka vamwe vachizoti nhingi akandiparidza nepahaana kukuparidza anenge angopiwa nyaya inobatana newe tinokutendai mwari newaparidzwa makatitumira waibata upenyu hwedu as it is tikasara tichiti apa jehovha wataura neni apa nhasi uno matipedzisira zvino matuma muranda wenyu mfundisi jonasi kuti watitaurire kuti aiwa takakomberedzwa takakomberedzwa negore guru iwewe namata roll on into your prayer elasha haana kumbopa mazuva akawanda akangoti mwari svinudzai maziso avo mwari tibatsirewo even wakatitenderedza svinudzai maziso avo waone kristu warege kuona isusu tibatsirei mwari nekuti tine mhomho yevanhu vakatitenderedza kana kana munyori wewahebhuru akataura wakaonekwa ava havaonekwawo ndo chinonzi chisioneki mudzi webwe tibatsirei mwari nekuti chiri kwatiri hachionekwi nhando nhando simudzai maziso edu kuti tione humwari hwedu mazvita mwari tinotenda nevatungamiri wepurogiramu iyi tinotenda nevakaronga tinotenda newaioperata behind the scene tinotenda mwari newaka newakapa a comment just to say thank you tinotenda newaparidzi tinokutendai jesu just to log in zvakaita chimwe chinhu mbiri yese todzosera kwamuri masikati ano baba mazvita pataakupinda mune imwe program nekunzwa zviziviso nezvimwe zvakadaro simudzai maziso evanhu simudzai maziso evanhu mwari simudzai maziso eshirikadzi simudzai maziso enherera simudzai maziso evarombo simudzai maziso mwari simudzai imi munotaura kuna peter kuti imimi mari munotosvinurira munoto ziso renyu haribwa iri kutarisira vanhu venyu vanodaidza kwamuri saka ziso iri mwari ndaritarise vana venyu nzeu edzi ngadzinzwe vana venyu vachitaura baba mazvita tanamata tichikutendai muzita raishe wedu jesu amen Ndadzosera nguva kwamuri mubato wechigaro. Dzimwe nguva ndingazotiza.